E rau rangatira mā tēnā rā tātou katoa ki a koutou a ngā kaiwhakahaere o tēnei hui ngā mihi kau ana. A hui rā, a i kōrero ahau ki a Tio, ki a Hohepa nei, ā, kāre anō au kia matatau ki te reo Māori kei te ako tonu ahau. A i mema ai a ia, ē, me kōrero koe, kātahi ka tū au ināianei. Ā, e ōku hoa o ngā tamatoa, tēnā rā koutou. Ka huri ngā whakaaro ki a rātou mā, ki a Hana, ki a Lee, ki a wētahi atu, ki a Mērata, ā, tangi tonu te ngākau. Engari, me kōrero ahau mō taua wā. Um, nā te kraua i kī mai ki ahau, he iti te matakahi, ka topa te rākau. I taua wā, ko mātou nei a Ngā Tamatoa tētahi matakahi iti iti no iho. Engari, ka topa te rākau o te kāwanata. ā, nā te kaha o te pētihana nei me tō mātou whawhai i taua wā, he aha ai? Ki ōku whakaaro, pākinikini tonu te mamae i roto i tō mātou ngākau mō te reo, mō ngā tikanga, mō ngā taonga tuku iho nā rātou kē. Koirā hoki te tino tīmatanga o Ngā Tamatoi i taua wā. Ā, i haere tonu mātou i te tāone, i te whare wānanga, i ngā kōpitopito tauiwi o te wā, engari i honohono ki mātou, ki a mātou i taua wā. Ahakoa kua hipa noa atu 20 tau, ai e he e he, 50 tau, kei te tamariki tonu te nuinga o mātou kei waenganui nei, kei roto nei. Nō reira, ā, me huri ahau ināianei ki wōku hoa, nō reira e te iwi, Tēnā anō tātou katoa. Oh, tēnā rā tātou. Uh, tautoko ngā mihi mihi o te wā, ngā mihi i runga rawa, ngā mihi ki ngā tini aitu o te wā, ngā mihi ki a koutou, ngā mihi ki a tātou. Uh, me hoki ki a Tio, me Hiria, me Jeremy, ngā o koutou mahi ki te hāpai ake tātou a reo i rote te rohe whānui o Kaungunu, e rō te wā o koutou mahi ki te awhina mātou, mātou i ako tonu te reo. Nā reira, mihi atu hoki ki a Ngahuia me te whānau o Ōhia, Ōhia kua tae mai i tēnei rā, me ngā mōrehu o ngā, ngā tama tō. Me tīmata au taku kōrero mō te tīmatanga o te Pitihiana. Um, ka hui hui e tai o mātou i roto e, e, e, e, e, e flat, e, e whare uh, uh, o, o e tai o, o mātou uh, uh, tauira i roto i te wānanga o Akarana. Um, ko te nui ngō mātou i hui hui ko ngā morihu o The Māori Liberation Front. Tēnā te ingo o Ko te karangatanga o ētahi o mātou i mua i te te tūhono ki ngā tamato. Ko wareware te a he itiiti nō iho a mātou i huihui i tērā wā, ko Wareupe.

a Jenny Ham, a me a Rawini a Raureti Pea, kare mohi a te katoa. Um, ko te ko te kororo o te rā mō te kare he, he pānui mō tēnei hui hui nga, ka, ka hui hui mātou uh, oh, just turned up. Uh, ka hui hui mātou, um, ka puta te whakaaro uh,

Uh, ka peti ana te hāpori o Taradell. Uh, uh, nā te mea ka, ka tūranga toku pāpā te, te, te noanga o te kura mahita matua o tērā kura. Ka piti ana nā Pākehā, ā, kāre rātou i pīrangi e Māori. Ā, koinā taku mōhio mō ngā piti ana. Ā, ka... He tino ngāwari te, te, te haere o mātou kōrero. Ā, kāre mātou he pene, e, ā, ko te, ko te pene rākau te taonga tuitui, he ko Tameti he tangata peita hanga whare ētahi ka Ā, ka tuku ia i tana, tana pene rākau. Kāre e mātau he pepa, ā, ā, ka tuitui i runga he, ā, napkin, ā, ki te, ki te tuitui i ngā, ngā kupu tuatahi. Ā, ko te, ko te pētehi ana i roto i te reo Māori he, he i roto i te, i roto i te reo tino ngāwari. Ā, kī mai ia, Ki mai tērā, tērā Petiana, e hoa mā, tēnā rā koutou katoa. E pīrangi ana mātou ki te whakahokinga, ā, whakaakongia te reo Māori me ngā tikanga Māori. Ki roto i ngā kura katoa e maha ana ngā taitamariki Māori, ā, ka hoatu hoki ēnei taonga hei koha ki te Pākehā, ki roto i ō rātou kura katoa, kia tika ai te kōrero he iwi kotahi tātou. Ko te, ko te kōrero o mātou, ā, he tino hirahira ki a mātou ki te, ki te koha, koha te reo ki te Pākehā. Um, he, he ngāwari mō, mō rātau koe. Um, kāre hoki te petihana mō te reo anake. Uh, ko te tikanga hoki, uh, te kaupapa. Nā reira, um, koina tētai o taku maumahara mō tērā wā. Um, ka, Ko Mana Cracknell tētahi o ngā tangata i mōhio, mōhio pai i te reo Māori, e akona hoki mātou, koinā te tangata i tuhituhi i te reo, te reo Māori. Mēnā koretake au ki te kōrero Māori, Ā, me huri au ki a Joe, tētahi o ngā kaiako i mua rā. Kia ora, Joe. Ā, ia, koinā, koinā te, te maumahara o au i, mō tērā wā. Um, ko ngā tama toa he, ki aku um, whakaaro he, e whakaaro anake. Ko mātou, ko mātou, ko whakatau i kare mate wheke, mate mango oruro, me whawhai mātou mō ngā ngā mea ka, you know, ngā hara me ngā mahi matakawa, me ngā whakawāwe, you know, me he oha ko te ko te uh, ko te mea nui o mātou uh, ko rangatahi mātou ka ka re uh, ka re mātaku uh, e wa e warangi e porangi pe mātou ko te mea nui uh, me whakaora mātou reo uh, me whakaora ta ta ta mana o mātou te iwi Māori Nā, nā reira, me huri au ki a Ōrewa mā. E tautoko ana ngā kōrero o rā, rāua kua kōrero i muri a au mō Ngā Tamatoa. Ka tīmata au i taku kōrero i te tau 1970, Um, taku tū tuatahi i tū au i te whare wānanga o Waikato, me te mea kāre au he tang, te tangata e tū ki te kōrero, kei te mōhio koutou e mōhio ana ki a au, kāre au tērā e tū ana ki, ki mua o te meninga ki te kōrero. Engari, i te wā e te whare, i te whare wānanga o Waikato, ka, ka tū au ka, ka wero atu au ki a rātou. He aha te take he whakatauki kei mua, he kapa haka kei, how come you got a whakatauki at the front door and a kapa haka at the back door, ko tātou, tātou kaiako i tērā wā ko Tīmoti Karetū, karekau te mea i waenganui, karekau he mea i waenganui, nothing in the middle. and um, ka huri au ki te, ki te, ki te kei whea aku hoa, kei whea he hoa māku um, i roto i tēnei whawhai, uh, āhua moke moke, me, me te mōhio, e hara taku tō he tō takitahi, engari taku tō he tō takitini. So, i tērā, ka haere atu au ki te kimi hoa. Haere atu au ki te whare wānanga o Waikato, i reira ka kite e rua noa iho ngā Māori i reira, ko Haami Whaiti tētahi, ko Te Eskaho tētahi. Ka weke runga te tereina, ka haere atu ki Ōtaki, ki tētahi hui Ko te tau, kāore he tauira, ko ngā tauira o ngā wānanga katoa. I reira ka tūtaki au ki a Ted Nia mā, ā, ka rongo au he rōpū, ko te ingoa o te rōpū rā ko Ngā Tamatoa. Ka hoki mai au ki Hamutana, ki Kirikirō ināianei, ko Haki Hamutana, ka, ka tuhi he reta ki a Hana, rāua ko Sid. E whakaae ana koutou korua me whakatū he peka Ngā Tama Toa ki konei, ki Kirikiriroa, me te whakautu ai, ka haramai rāua ki tā mātou flat i reira, ko taku nana, taku granny kei reira i tērā wā, i tērā wā ka whakatū tērā te peka ko te tama toa kirikiriroa o Hamilton Branch, ae, na, ka whiwhi hoa ki te whawhai, a, ki te wero. Ka tae atu ki te tau a, whitu, whitu kau ma rua pea, Ka haere tā mātou rōpū ki Te Puea, te marae, te puea marae, i reira e whakatū ana he hui mō Ngā Tamatoa. Ā, i reira, ā, ka, ka tūtaki au ki te nuinga o Ngā Tamatoa o Ākarana. And i reira ka rongo au ki tēnei, ki te kaha o Hana. ki te tū, ki te, ki te um, koia, ko Hana te kaitaki o te kaupapa um, mo te reo. Tino kaha Hana ki te kōrero ki te mo tēnā. Ehara ko koia anake, engari koia te me tino kaha i tērā wā. tai atu ki uh, Te wā o te peni petihana. Ai. Engari, e maha ka e tu ana ki tana taha. O, a, ko Rāwiri, ko tō matua tētahi mārama. Ai. And, I tērā wā kei, ka tūtaki au ki taku hoa, a, a John, a Tirau, Ringo, uh, ka haere, mā, ka haere atu māua ki Ōtara, i, ka noho māua i reira, um, And i, i maumaumahara ki te wā i whakatū te mea te mm, Māori Language Day. Ai. Ai. E mauma, hoki aku mahara ki te wā i whakatū tētahi o wērā momo rā whakanui i te reo i Fergusson Intermediate School. E, ko tahi tei tērā ki taku, taku taha, taku hoa. E, koirā ngā mea, ngā puāwaitanga i tērā wā o tēnei, o tēnei whawhai mō te reo. Ko te Māori Language Day, e, kei te mōhio koutou ko Rāwiri, a, me kaha tērā e kaha ana ki te tautoko tērā. ko ngā, ka tae mai ngā iwi katoa o Ōtara ki te tautoko o tēnā kaupapa. He rōpū kei reira ko Whakahau te Ingoa, ko rātou he tuarā mō mātou, e whakatū ana ērā tūmomo mahi. I roto i te karāhe ka huri mātou ki te ako te reo, me te mōhio karekau he tautoko mai te te tari mātauranga i tērā wā mā ngā mā ngā whānau me ngā mātua mātou i i i mea i tautoko i roto i ā mātou mahi me te mea anō hoki e pai ki a ngā tamariki ngā kapa haka ngā waiata ka ka whakakaha tērā wāhi, he, he, he, he mea ki te, ki te ako i te reo. E maha ngā mea i mahi i tērā wā, engari ko te petihana te mea nui i te mutunga. Ka tīni katoa i te uh, i te, nā te petihana, ka mōhio āe, he nui te, he tautoko i muri i a mātau, i roto i a mātau mahi. Hoi ana āhua koro. Mā mā te korokoro, ka whoatu te rākau ki, ki taku te māhi nei. Tēnā koutou, kei aku pāpā, kei aku whaea, ā, he mea kukume noa au i a ōku mātua, kia noho mai au hei kairīwhi mō tōku pāpā i tēnei wā e āhua māuiui ana, heoi, e kite atu ana au i ētehi o aku kaiako o mua, ā, o ngā, ngā kura reo o mua nō atu, ā, e mihi ana ki a koutou, ā, heoi, ā, he rawe tēnei kaupapa, mīharo rawa atu te whakarongo atu ki a koutou kōrero, ā. Āe, e tautoko ana i ngā kōrero. Ā, taku waimarie i tērā tau, ā, i ngā tau e rua kua tahuri, ā, taku waimarie, ā, i noho atu ai ki te nuinga o ngā mema o Ngā Tamatoa me te kōrero atu ki a rātou i te mea i te whakahaere au i te, ā, i te rā whakanui i a Ngā Tamatoa ki Tauranga i te tīmatanga o tēnei tau nei. Ā, Ko tētehi mea nui i puta i a rātou, ko te āwhina, ko te tautoko o, ehara i te mea ko te hunga Māori anake, engari he kaha tonu te tautoko a ngā, a te hunga Pākehā i aua wā rā. me ngā rōpū i piri atu ki te kaupapa, pērā i te uh, Māori Language Society, me te maha noa atu o ngā rōpū, uh, he toko maha ngā rōpū kua whakaingoatia e āku, uh, āku tame ki tōna, uh, ki tōna whakaahua, uh, ki tōna uh, exhibition nē, ā, so, yeah, he, he rawe te kite i tēnā, i ngā ingoa katoa kua whakanuia. Um, āe. Ā, engari me pēnei pea te, te wairua o aku mihi ki a koutou. Ā, waimarie, waimarie mātou, waimarie taku reanga, taku whakatupuranga, uh, i a koutou mahi. Uh, waimare i rongo koutou, waimare i oho te reanga ngaro, ko mātou ngā kaiwhiwhi uh, o ngā hua uh, o a koutou mahi. E kore mutu te mihi, e tika ana kia whaka nui a koutou katoa. Ā, kite atu ana au i aku mokopuna, kua haere rātou ki te kōhanga i tēnei rā nei me taku mīharo. Ā, whakaaro au, ō, e puta atu ana au ki, ki tō māmā whare, me te kuhu atu, ā, ki tēnei kaupapa, whakaaro ake au, ō, koinei, koinei pea, koinei te whakatinanatanga pea o ō koutou wawata, ā, ko uh, te reang, e, e rima reanga, ne, e rima reanga, na, kua reo Māori katoa uh, tō rātou reo. Uh, tēnā koutou. Uh, e mihi ana ki a koutou, whaia Kathy, koutou mā, uh, koutou katoa, mārama. Uh, mm. Ai, me, me piri mai tō pāpā. A, ko te kōrero o taku, taku pāpā a, i haere atu rāua ko Uncle Tame ki tētehi hui ki Pōneke a, i, i te tau i whakarite ai te mea, te a, rā, Te Rā Reo Māori, Ko tō pāpā te mea i tino whakatumatuma kia tū ai taua rā, ā, ko, ko, ā, ko wai atu, ko ētehi o ngā mema hoki o, ā, o te Branch o Pōneke, i reira hoki rātou i tērā wā, engari āe, ā, kua kitea ngā hua o, o tana mahi. Tēnā koe Aunty ngā hui a Uncle Toro, ko ngā toki pūmau o Ngā Tamatoa,